Khawvela chhungkaw lian ber chu Pu Zaiawna leh a chhungkua te hi an ni. Khawvela chhungkaw member tam berna chu India rama Mizoram state chhunga thingtlang khaw pakhat, Baktawng khua cheng, Pu Zaiawna leh a chhung te hi an ni a. Pu Zaiawna hian nupui sawmthum pakua, fa sawmkua pali, mo sawm pali leh tu sawmthum pali a nei a. Inkhat a cheng ho vek an ni a. Guinness World Record in Khawvela chhungkaw lian berah a puang a ni. Nupa tuak khat ina an hrin fa ngah ber te chu Jim Bob leh Michelle Duggar te hi an ni a, United State a cheng an ni. The Duggar family tia ko an ni a, he mite nupa hian fa sawm pakua, fanu pakua leh fapa sawm an nei a ni. Nufa dangdai, Brittney Marshall leh a fate hian an hnute chu plastic surgery hmanga ti lian vekin nufa za a hnute siam danglam lian ber an ni a. An hnute sawi sakna atan hian dollar singa India pawisa a nuai sawm thum paruk chuang an seng a ni. Tu emaw dan takah chul teh tuar lo khawp mai. Vampire nupa, Lia leh Arrow te nupa hi khawvela nupa ṭih bai awm ber te zinga mi an ni awm e. Kar khatah Vawiili thisen an in ngei ngei ṭhin. An nupa hian an thisen dawt tur rantalhna hmun aṭangin vawk thisen an lei tlangpui a. Thisen an in a, an dawt loh chuan ngaihtuahna leh hriatna chak lo tletin an in hre ṭhin. An nupa hian thisen an in dawt tawnsak fo bawk. The Grey Clan, Outlaw Family, Khawpuia mipui zik nuai nuai na leh dan leh dun zawm ngai tam lutuk na an awm ve peih ngang lo aniang. America rama John Joe Grey leh a chhungte hi khawpui atanga hmun hla takah an cheng a, khawvelah ro thil hlu sawi tur engmah an nei lo. Nimahsela, leilung an mahni hualveltu leh silai tam tak an neih chu an lungawi pui tawk hle a ni. Nupa sang ber, Martin Bates leh Anna Swan te anga nupa sang hi an la awm lo. Martin Van Buren Gates hi feet sarih leh inches sawm pakhat a sang a ni a, kg zahnih sawm panga a rit a ni. A nupui, Anna Swan pawh hi feet sarih leh inches sawm pakhat vek a sang niin kg za sawm nga pali a rit a ni a. Kum sangkhat zariat sawm sarih pakhat daih tawhah khan Saint Martin-in-the-Fields, England-ah an innei a ni. Nupa in san hleih leh dangdai fitli lek a sang Anton Kraft hian nupui fit ruk leh inches thum a sang mipa hmeichhia insiam danglam China Belle nupuiah a nei a. Khawvela nupa tuakah an ni ang hi vang tak an ni. Anton Kraft hian ama category ah weightlifting champion tumli lo ni tawhin khawvela pate chak ber nihna lo hauh tawh ngat a ni. Hmangaihna mit del an ti thin a, hmangaihtu mitah chuan a var thianghlim sar te pawh a ni ve thei ang. Kyle Jones, kum sawm tum pakhat hian a nupui atan Peter kum sawm kua pakhat a upa Marjorie McCool chu a thlang a, kum sawm ruk chuangin an inthlau a ni. Engtia rei nge an innei ang tih chu hunin a la hrilh ang chu. Gabriel leh Victor Perelta te nupa hi an dangdai ve khawp a, an taksa hi tattoo in a khat deuh vek a ni. Victor hian a taksa za a sawm kua lang thei chu tattoo in a chhu khat vek a, Gabriel hian za a sawm ruk panga a taksa ah tattoo a chhu khat vek bawk. The Brett Family. Chhulkhat kual, chunkhat hrin, fapa hlir sawm hringtu, Scottish nu, Alex Brett hian a pasal nen fanu an nei miah lova football team khat daih deuh thuak fapa an nei a ni. India mi Karamchand leh a nupui Kartari te hian kum sang hnih sawm panga khan an inneih champha phak vawi sawmkuana an lawm a, tunah chuan he khawvelah an awm tawh lo ve ve a ni. Khawvel a nupa innei rei berte zing ami an ni.